Jekk mhux fuq ħaġa fuq oħra. Dejjem tridu taraw fuq xiex tiġġieldu. Ma hux naf x'għandhom is-sapporti jien. L-ewwel ġiedu Feliċi staqsieni meta se jiżżewġu Serafina u Ġovan. U mbagħad ġie Anġlu u ftit wara ġiet Sor Roberta. Għidli int. U mbagħad ġie pippa tiegħi jistaqsik u fqajt miegħu. Hemm f'qalb mhux għax staqsieni, hemm għax akkużani. Akkużak?
U ta' xiex akkużak? Akkużani illi jiena kont naf bit-tqala ta' Sarafina, ara jien fejn naf. Imma int kont taf, hi. Tifqanix int issa, taf jien ma kont naf xejn! Imma inti stess għattilha Sor Roberta. Ma' Sor Roberta?
Mela jien se noqgħod nitkellem ma' Sor Roberta fuq it-tqala? Ma' Sor Roberta fuq x'ġisem konna qegħdin nitkellmu? U mbagħad id-diskors waqa' fuq rexxi. Ma nafx kif tant nsara fina hi. Inżomm daqsxejn. Issa qed niftakar. Le ħej ma fattar xejn jien taf, kif qalu n-nies qed ngħidlek. Ma battejtiex fiha billi qed toħroġ babikier. Mhux it-tfal sfruttat. U mbagħad Giuvli għadu bandiera bajda. Sawa jgħidu li fuq tlieta toqgħod il-borma.
Hemm xi ħaġa ma nafx jien?
Ara ma tagħmel xejn ma' ħadd, fhimt? Serafina. Hi!
Tgħidlix, Dom Benit! Imma dik ma dix żgħira issa ħej! X'għandha x'taqsam bidha ma dix żgħira? Ara ma tparla xejn ma' ħadd, ha? Ma tarax f'issa mmur inpexxaq fuq xi ħaġa serja bħal di? Ġovanni jaf? Ġovan ma jafx għadu. Hu qaltli biex immur ngħidlu jien. Imma naħseb aħjar li ma tgħidlu hi. Imma jekk ittgħarraflu xi ħaġib mhux aħjar, Dun Benit? Tlaqtek?
U telqet tiġri isa riħ. Hekk li ġara mela? Sor Roberta, fatret kollox hi! Imma inti x'kont qed tgħidilha fuq Serafina? Kont qed ngħidilha li Serafina iddeċidiet li tħassarha ma' Ġovan. Hekk kollox. Imma ma ħassitx.
Ma ħassitx, imma kienet se tħassar, għax iltaqgħet ma' dak il-minhawl, ta' Ġużeppi, il-Monsinjore, u ġenninha!
Mela dak li ġara, Sor Roberta waslet għall-konklużjoni kif ridet hi. Imma wara kollox hekk ġara kif qalet Suor Roberta. Serafina tqilha, mhux hekk? Ma nafx kieku Serafina tqilha. Ma nafx. Naf li Ġovann u Serafina ddeċidew li jiżżewġu. Issa ma nafx hekk hux tqilha jew le jien. Hu inti taħseb li kieku mhux għax ġratlu biċċa bħal di xi darba kien se jasal biex jiżżewweġ Jovan? Ara uħt.
Ma rridx nikkommetti ruħi, ma rrid ngħid xejn. Fhimt? Ma nafx. Ara għamilli pjaċir. Ejja nbidlu d-diskors. Tajjeb, ejja nbidlu d-diskors. Nitkellmu fuq xiex trid.
Benito, kif inhu? In-neputi. Taf kemm ilha ma narah jien? Tajjeb.
Tajjeb ħafna. Tajjeb ukoll. Min?
Mhux għal Pippo staqsejtni?
Għal oħt. Għidlu li rrid inkellmu. Hu mistieden jew m'iniex, Għall-anniversary ta' tix tagħkom. Ġejjin.
Din l-unika data li hawn vojta, jekk ma jridux jiżżewġu fost il-ġimgħa.
In-nies jiżżewġu matul il-ġimgħa, le? Imma mhux f'dan ir-raħal għandx. F'dan ir-raħal, żwieġ fost il-ġimgħa jieħu t-timbru ta' żwieġ ta' malajr, Ma naħsibx li jixtiequ jagħmluha daqshekk ovvja, le? Hija, meta għandek data allura fittex ara. Ma tantx hu malajr, kważi sitt xhur oħra. Sitt xhur oħra? Sitt xhur oħra Serafina dan se x'tkun? Imma din hawn data vojta, issa hekk ma jridux isibu xi mkien ieħor. Għandek tgħid, xortih ħażina. Xortih ħażina se jiżżewweġ?
Għax irnexxu l-iskorja darba, sar jaf ir-raħal kollu. Hawn xi ħadd fir-raħal li ma jafx għandx.
Naħlef li ma kontx naf, lanqas li x'ilma kienet taf. Missha taf. Qaltilna Ġiżi oħtha. Imma ddeċidew li ma jewruhiex lil ommhom li jafu. Sewwa jagħmlu, iħalluha tgħidilhom hi. Biss ħa ngħidlek, tafx? Serafin qabdat nofs ta' kelma ma' Dun Benit u ma kienx kapaċi jżommha għalih. Mar jgħid lil Sor Roberta. U hekk tafda sigriet ma' Sor Roberta, Malta kollha ssir taf bih. Xogħol fihom ħażin ha msieker? Qisu qatt ħadd ma żbalja? Daqshekk ma waqgħetx id-dinja. Għall-inqas rasha mistrieħa li Ġeova mhux qed joħroġ magħha l-kumpanija biss. Għadu ġmielu mid-dehra. U inti taf li għadu ġmielux? Ara l-ieħor.

Naħseb nistieden u llum David. Aw għax ħarġitli minn rasi! Sewwa.
Intfajtu t-tlajjel b'gol inbid. Tiċċelebraw il-ħbiberija ta' bejnietkom u l-iktar ħaġa importanti, ma ttilux! Gisella, ma nafx għalfejn qed tittiha daqshekk importanza. Veru, stajna minna l-ikla f'lukanda lussuża, sabiħa. Imma hi xtaqtha tkun xi ħaġa familjari, bejn il-ħbieb. U isma' wara kollox ħuk mhux l-ewwel darba daħal hemm ġewwta! Iva, ma kemm ilu li sal-kwartieri tal-Partit Komunista qatt ma daħal hemmhekk. Ma nafx jien kif bqajtu. Le xejn, qalli. Issa tħassibni nafx. Hu qalli fil-każ ngħid lill-anġlu jgħaddiha għalija. Qed tara?
Mill-kwartieri sad-dar tiegħu hemm għalfejn jgħaddiha għalih anġlu? Dak żgur ħaseb li se nagħmlu l-ikla f'xi lukanda xi mkien ieħor.
Naħseb għandi raġun. X'nagħmlu? Tgħidlu int jew ngħidlu jien? Imma jien ma għedtlekx fejn. U lanqas Ġiżella ma qaltlek.
Imma Serafina qaltli. U dik bħalek ħasbet illi m'iniex dieħel hemm ġew jien. Isma', inti ġej żgurux
Inti risposta ma waslitlekx mingħand Ġiżella? Jiena ġej. Anki kieku ma kontx mistieden kont niġi, fuq kollox jiena m'iniex deher fid-dar tax-xitan, imma sejjer għall-anniversarju ta' żwieġ ta' oħti ma' żewġha dak il-minhawl.
Dak il-lejt u l-belt! Dak il-lejt! X'ġej issa?
It-tazza Murtal! Barrahom!
Evviva Thumbelina!
Iż-żwieġ m'hawnx isbaħ minnu, meta jirnexxi.
Minn kalvarju għaddejt jien. Imma issa għadda kollox. Issa qis li ħa tibda ħajtek mill-ġdid, hu. Sibt xorti ħażina ma' Pietru. Għax kif ħareġ hekk jien dak, ħuh saċerdot, Oħtu Ġiżella, mara sewwa ħafna. Serafina, Hi.
F'kull merħla ssib in-nagħġa s-sewda. Il-missali, Pietru, spiċċa insih. Hu qisu qatt ma kien. Eeh, bħal Hija ma ssibx żgur. Ma hawnx aħjar minnu Hija, issib xorti miegħu. Għal Hija jgħid lili, iktar milli naf ili, ma jafu ħadd. U kemm kont ngħidu biex jiżżewweġ. Veru, Ems? Iva. Imma qatt ma rrid jaf.
Dejjem kien jgħidli li jrid isib il-mara ideali biex jiżżewweġ. Mura jgħidli li kellek tkun int. Kollox naf jien nett. U naf kemm kien imqarqaċ u fuq tiegħu. U għadu mqarqaċ u fuq tiegħu sal-ġurnata tal-lum. Hux veru, ġovan? Eħ, li tgħid int mhux kollu veru int. Nett, dak il-flixkun vojt. Mhux aħjar iġġib flixkun ieħor u xi ħaġa fuq x'nixorbu, eħ? Mhux se nixrob iżjed, tafx. U issa mhux hawn qiegħda.
Insomma, llejla 'l hawn. U għadek la tajba, ġovan?

Ġovann la jiżżewweġ ma rawx ktar minn isem. Eħ. Mikiel iffissa fuq dik u beħsiebu jiżżewwiġha. U s-Sur Pippo għall-Parlament u l-klikka tagħna tkun għosfrot.
Imma ngħidlek Ġorġ, sakemm jibqa' xrar, biżżejjed inġibu ftit ħatab ġdid u l-ħuġġieġa terġa' tibda tħeġġeġ rota. Dejjem iddur. Sand! Erġa' ġibilna jekk jogħġbok. Agħmlilhom drink u agħmel wieħed għalija. Qed tara kemm hu sewwa li tkun qed taħdem hux? Ikollok il-flus fil-but u tkun tista' toħroġ ta' raġel ma' ħbieb, mhux kull darba tiġi titlob il-flus lili. Waħdi ma kontx nieħdu tafx? Imma int ma taqta' qalbek minn xejn. Agħmel drink għalik ukoll. Nieħu vodka minn fuq darek mela? Mordihom s-salf issa nġibilkom jiena. Minn hawn qed naraw sors għal-alf. Ma ngorx.
Kollu bżonn l-għajnuna jagħti.
Li jekk ma tkellmux bil-Malti safi, ma jifhimx.
Ma ngħaġġlux Mikiel, għatilna nafu 'l xulxin ftit ġranet biss. Ftit ġranet?
Jien lil nafek minn mindu ġejt fir-raħal. Tkellem għalik, imma x'jien lanqas biss kont naf li teżisti. Imma issa tinsir nafek. U x'taħseb dwari? Nifhem, għall-ewwel kont naħsbek stramb, injorant, moħħok biss fil-briju tal-festa, u ma tafx titkellem fuq xejn iktar. Imma kif tgħid int, mhux lejn il-qoxra trid tħares iżda lejn dak li hemm taħtha. U x'jidhirlek? Tgħoġobni, Mikiet.
Issa qed ninkwieta. Ridna Muriel.
Imma kif daħħaltuha f'moħħkom li ġġieldu? Kieku da ġie d-dar jew mar il-każin! Il-każin mhux qiegħed, erġa' ċempel.
It-telefon maqlugħ minn postu. U biex taqqadha ħalla l-mobile wara ħiel Sur Pippo. Jekk irridu nkunu nafu x'ġara, rridu mmorru għand Omm Benit. Mela mur int, għalx? Le, fil-każ aħjar immur jiena. Imma xi ħadd minnhom irid jiġi miegħek. Mela mhux aħjar tmur int jien noqgħod hawn mat-tfal? It-tfal raqdu?
Iva, reqdin qegħdin, imma jekk iqum xi ħadd minnhom, mhux ħa nħalluhom waħedhom? Ara, ħa ngħidilkom x'nagħmlu, ejja nistennew ftit, u mbagħad fil-każ imur xi ħadd minna.
Le, imur ma rridx daqshekk, biss nixrob iżjed. Ta' żgur li daqshekk, tiex iżjed Ġovann. Tal-aħħar!
Għedtlek ittiex iżjed! Tixrob sera fija semmillek id-denja. Jien għandi xi mdorrija nixrob u m'issa nixrob iżjed ġobha.
Inti trid? Le, ma rridx, biżżejjed għalija. Jien ma ngħidx le, ġovan. Hekk jew hekk minn hawn għar-raqda. Żgur għar-raqda, ma kellikx għalfejn tgħidha din. Mhux għalhekk għadthulek jiena? Aħfarha libera. Bħalissa qed inħoss kull m'hawn idur fija. Tara jagħdemonju. Tara!

Naqbad u nwassal għad-dar. Tajjeb?
Jien nagħmel kif tgħiduli. Issa jekk daħħaltuha f'moħħkom li dawn ġralhom xi ħaġa, morru fittxuhom. X'nagħmlu Anġ mela mmorru?

Isma', heh, m'hemm xi sapradu maġiċ, għad? Mhux kooperazzjoni llum ma rifittex ix-xogħol. Iktar naħseb ġab skuża biex jiskarta x-xogħol. Mhux aħjar għax noqogħdu nitilfu fil-paroli?

Ħaqqa, u ħalluhom kif inhuma għaddejjin tajjeb. Jien almenu, lill-ġila qatt ma smajtha tgol. Temnu li kieku dejjem kont naqta' qalbi miż-żwieġ, imma issa domni għamilt kuraġġ. La ma qatgħax qalbi u Jehovah naf jien għandi naqta' qalbi jien. Imma ta' Giovanna ġiet kif ġiet, għax kieku qatt ma kien jasal biex jiżżewweġ. Tuħux għalik Mikielta? Nieħu għalija. Jien ma rajtx li għandi x'naqsam mhux mogħob ma' Serafina.

Illum se nitlaq. Imma stajt għedtli qabel? Lil ommok għedtilha. Għedtilha ftit ilu. U x'qaltlek?
U qabdet tikbi u anke Rachel. Imma zii, intom kontu tafu li jien sejra? Iva, konna nafu li inti sejra, imma mhux hekk, mil-lum għal-lum. U x'ħin sejra? Illejla.
Illejla?
Hawn issa jwasslek. Mhux nibbukkja taxi?
Issa nwasslek jien, għalik min ribbukkja taxi. Illejla għandkom l-ikla tat-Tija Ġiżella u t-Tiju Pippo. U ma jimpurtax, dak jibdew xorta mingħajri. Ippreparajt kollox. Kieku kollox lest. Si, inħirġha ftit. Fejn sejra? Sejra nagħmel viżta.
Ħa niġi miegħek.
Mela mhux se tiġi għall-ikla. Se titlifha. Ħarġet minn soru biex issa sejra f'dak il-faqar kollu fil-Kenja. Mhux għal ftit żmien terġa' tiġi lura? Ma nafx.
Qalbi tgħidili hemm tibqa'. U ma narajhiex inżid.
U le, Serafina, tagħmilx hekk. U toqgħodx tibki, m'għandekx għalfejn tibki, issa tara kif terġa' tiġi lura. U le, vera kienet fuq ruħha Ġeżi, imma tifla sew. Tara kif tiġi lura. Ma tridx nagħmillek naqra te, jew tippreferi kafè? Kafè mela. Min se jwassalha? Se tikri taxi biex ma tellifnix l-ikla.

Messaġġ. U x'għamel il-messaġġ mill-Ilm? Is-Sur Pippo, l-aktar raġel senjur u popolari tar-raħal, jiċċelebra l-anniversarju tiegħu hawn, proprju hawn f'dal-ħanut! Taf li naħseb qiegħda nifhmek, Mikiel. Għal okkażjoni bħal dik kien xieraq li tiġi ċċelebrata fl-isbaħ lukanda, imma għażel li jiċċelebraha hawn mal-ħbieb. Ħa, la hu għajja l-ebda imma minn rajtu lis-Sur Pippo għax huwa raġel modest,

Int x'qed tagħmel hawn? Xtaqt inkellmek. Ħa nħallilhom waħedkom. Le, le, inti tista' tibqa' hawnhekk dun b'għid. Jiena ġejt hawnhekk biex insellmilkom qabel ma nitlaq. Tassew?
Se ssir, veru? Tiftakar meta t-tnejn aħna konna se mmorru l-Kenja? Jiena xorta bqajt bil-ħsieb billi mmut. Veru? U meta ħa titlaq? Ma xtaqtx nitlaq qabel ma niġi nara l-Ġiżir, u anki lilek dun b'għid. Jiena se nitlaq illejla.

Settur il-qasab, il-ħut u kull ma kelli. Dak ħass ħażin mela? Ħass ħażin ma taniex imma ġew il-pulizija u ħaduni l-ħassa, tafx. L-ħassa?
Mela x'għamilt? Ma għamilt xejn. Naf li marret għajni bija u rqadt. Aha mbagħad kien hemm xi prossmu ċempel l-għassa u qalhom li fuq il-blat kien hemm raġel mejjet. Allura issa? Xejn, hux. Telquni għax ma kellhomx fuq xi jżommuni lili.
Ma nafx kif qed narak tgħaqqisek liċ-ċassat. Għax.
Għax fin kont riqed ħlomt ħolma kerha.
Dawx kien biex is-soltu int tgħid li ma temminx fil-ħolm.
Ma skontx ħolm, tafx. Għadek ma tafx x'ħolma strabba dik. Żwieġ? Tieġ? Jien nistenna l-għarusa?
Dak l-omm bit-tieġ tiegħek ma' Serafina dak kollu? Alla ħares it-tieġ tiegħek ta' Serafina kellu jkun hekk. Għadek ma tafx taħwid oħt! Imma inti x'kiel propjament? Fakkarni naqra. Xkilt?
Li għamilt hi, dux biċċa ħobż bil-ġbejniet tal-bżar u żewġ bananijiet. Mela dak.
M'għadditlekx il-ġbejn baqgħetlek fuq l-istonku. Għadek ma tafx xi ħlomt, oħt? Naf, għax għedt li xi ħlomt. Imma mhux kollox tafx. Ħlomt. Li rajt liż-żerafina tqila.
Mhux ħaġa naturali. Il-ħolm jirrifletti dak li tkun għaddej minnu fir-realtà. Dak kollu inti rajtu b'mod strab.
Veru li jien u Serafina ddeċidejna li niżżewġu, imma lilha naraha tqila.
Owwejja Ġovan, mela inti lili ħsibtni xi tifla żgħira, twelidt ilbieraħ jien. Ma tafx li kulħadd jaf li Serafina tqila.
X'inhu? Sena fina tqila.
Ċempiltli ftit ilu, tgħix li ma jridni u jġildet miegħi. Ftit qabel kien għadu kif iċċempilha Ġovann. Imma inti x'għandek x'taqsam ma' Ġovann? Għax Ġovann ċempilha biex jgħidilha li bejniethom kien spiċċa kollox! Hm.
Jekk jagħmel hekk, ikun qed juri li jrid jaħrab mir-responsabilità. Kemm mhuwiex raġel tal-affari tiegħu dak! Irid ikun jaf ma' min bidlitu u minn min ħarġha tqila! Iva, se mmur insibu jien u ngħidlu ma' min bidlitu! Tmur issibu xejn, Pippo, għax Serafina mhix tqila! Mhix tqila?

Mela, mhix tqila.
Mela, għalhekk dakinhar x'ħlitqajt ma' Ġużeppi fit-triq kif rani dar lura, qisu ra xi xitan? Iva.
Ikkalma, ikkalma, żarha ħina. U x'ħlitqajt ma' Ritta, ħarsitli bl-ikra. Ew kif kont dieħla l-knisja, tfaċċat lejna u nfexxet tidħak. Għalhekk x'niżżlaqt u ġie jgħinni Ġorġ qalli biex noqgħod attent għax malajr irkorri. Ir-raħal kollu jtaqta' fuqi u jien ma naf b'xejn.

Minn qligħ li mhux int stess ikkonfermajtli. U għax kif seħħu l-affarijiet, kien qisha veru l-biċċa xogħol, hux? Filli dan it-tieġ mhu tenżel qatt! U filli l-isem ma misebiex jiżżewġu! X'taħseb int? Ma nafx kif ħa jkollha gazz toħroġ mewju bil-barra l-mamà. U toħroġ mela ma toħroġx! Għada filgħodu nirranġa kollox jien. Naħseb aħjar ma tirranġa xejn għax għandek ħabt iktar tikkumplikhom l-affarijiet milli tirranġhom. Imma se nagħtik. Eh, għandha raġun.
Għal jekk ma tafx tagħmel dak kemm fuq kemm beda jgerra' xorti u affarijiet. Ma stax inlaħħaq miegħu jien. Saħansitra qalli se jagħmel mażżra m'għonqu u jitfa' f'baħar. Imma lili mhux hu stess qalli li veru? Iva, hekk qalli li veru, sewwa qed tgħid. Imma meta inti għedtlux veru qallek iva veru, ma hekk kien qed jgħidlek hekk għax kien se jiżżewweġ.

Ara ġust.
Agħmel pjaċir lilek innifsek, u itlaq minn hawn, u bgħid l-għargħar li lilja mill-pjaċir, u tkellimnix! Issa Ren, ħej, tkellimux lil Ġorġ jilħeq nitlaq, imma taf għaliex hux, għax mhux unur għalija noqgħod naqli l-ħin nitkellem ma' njorant bħalek! Ħriġt nara min hemm. Għajat il-Ħadd. U għax ċempilt il-qanpiena mbagħad qisu reġa' bdieli. Għax wara kollox hi mhix kwistjoni tiegħi. U lanqas kwistjoni tiegħi. Jien dħalt fiha ntortament. Allura għalfejn rġajt lura? U jien mbagħad qgħadt naħseb li għalkemm mhux kwistjoni tiegħi, ċans li mbagħad hi l-konsegwenzi xorta waħda. X'konsegwenzi tista' tbati int? Konsegwenzi mbagħad ihom jien. Għax dejjem nidħol fil-basal. Lest inħalluk ta' sagrifiċċju. Ma nafx int, għandi l-ikla tal-anniversarju u xtaqtha tkun okkażjoni speċjali u mill-isbaħ, mhux biss għal Ġiżella, imma għall-mistednin kollha. X'għandha x'taqsam l-ikla mal-kwistjoni ta' Sarafina u Ġovanni? Żgur li għandha x'taqsam.
Sarafina xabbet lil Ġiżella u tgħid kemm iġġildet magħha fuq it-telefon u jien hawn ġejla u ltqajt m'Anġlu. U qalli kellu xejn bl-ikrah m'għaliha, ha? Anġlu wkoll?
Tant kellhom xejdu bl-ikrah li hedditu li tmur sqallija bi tfal kollox. U smajt ukoll li Ġovann għamel straġi f'dar.
Misshom jistħu żewġ irġiel bħal dawk, hemm bosta ħbieb, ħej! X'ġara Ġiżi? X'għandna ġdid? Jien u Ġeja smajt in-nies jitkellmu, tgħidx kemm iġġieldu, għal daqsxejn ma ġewx fl-idej. Min ġieled? Min kien ġej fl-idej? Kieku ngħidilkom lanqas temmnuni! Ġiżi, tingiża waħda jonqosni, u taf kif nisplodi! Min iġieled?

Kellhom xi jgħidu u l-għela. U l-ġirien semgħu lil Ġovanni jgħajjat u jkisser, u beda jhedded li sa jmur jegħreq inkella jsibuh matrab u mdendel fil-kamra tas-sodda x'waħda din x'biża'! Taf li qabbad mill-bar bħalissa? Mhux għal Ġovann, imma hawn xi jgħin, xi magħmul b'saħħta! U l-ikla tas-Sur Pippo tisfratta llejla! Iva, ftakar ftit, Sarv, dalgħodu wara li lestejna mit-tindif u telqu għal ġrulejna, xi ħadd qal xi ħaġa. Ohh, mela jien nista' niftakar kull kelma li jgħidu. Imma jiena niftakar, qal, jalla jirnexxi kollox b'wiċċi rġid illejla. Taf li qed niftakar? U jekk mhux sejjer żball, Mickey qal hekk. Daqshekk hu, u ħadd ħliefhom għamlu dar ma' mur, dak jgħajjir! Iskot!
Ma mort xejn xi kelma xi ħadd, hux? Ma għadt lil ħadd li hekk qiegħda ngħid u ħadd ma jneħħili minn moħħi! Isqot ara, daqshekk, jien tiela l-istrieħ ftit. Inti ġejja? Mmur sad-dar waqt miegħek issa nagħlaq u niġi. Kollha xort intom l-irġiel, ħin għalikom.
Noqgħod attent għax jaħraq. Isma' għamilli bella kafè bħal ta' Ħu Ġovan.
Skużawni waħfruli, eh?
Taxix. Ah, taxix. Min jaf kemm daħħart l-isbieha semgħuni ngħajjat minn kisser. Oh, ja ġovan. Isma', toqgħod tagħti kas in-nies, tgħajjar ralek ta', kull min jgħolli jdejh għandu xi xogħol. Ifhimni, issa li ġara ġara, insa kollox. Ah, ma weġġajna 'l ħadd b'li għamilna ta', ma offendejniex nies, mhux ġa darna bqajna? Ħareġ xemx lejk Ġiżella ta', qalet li Serafina tgħix kemm tgħid ir-rawwieħa ta'. Jien għalija ma nagħti tort lil ħadd. Dan li sara fina, lanqas il-ħu ġovan. It-tnejn kienu vittmi ta' xnija falza u min qala' dix-xnija ma kellu l-ebda intenzjoni ħażina. Perri ma kellux intenzjoni ħażina, anzi min jaf kemm ħadet pjaċir milli saret taf li sara fina tqila. Ħadha pjaċir.
Mela, għax tgħid fl-aħħar aħdar għal ġovan jiżżewweġ. Mela hekk isħa. Hekk ma hu pjaċir narak jien titbissem. Se mmorru llejla? Immorru taf. Imma jien magħkom ġej. Magħna.
Magħkom ġej. Hekk, f'daqqa waħda ta' ma nafx kif, donni bridt minn Don Serafina. Qed nirrealizza li kont se nagħmel l-ikbar żball ta' ħajti. U issa jien għaddejt għomri kollu ġuvni, eh, sa nitlef il-liberta' tiegħi fl-aħħar ta' xi ħin din! Dal-kafè mhux jogħġobni wisq, eh? Mhux dejjem inaqra wisky, eh? Mhix ħnejja ħażina ta' Mela din.
Lsieni jiġri bija jien Dun Benit u moħħi jiġri iżjed minn ilsieni. Nofs ta' kelma u malajr nasal għall-konklużjoni. U l-konklużjoni dejjem ħażina tkun biex lilek daħħaltek baħar tal-gwiet. U toqgħodx tinkwieta minħabba fija, Sor Roberta. Jien indorri fl-inkwieta. Hawn ħa, ixrob. Le, taf, għax għamilt wegħda li ma nduqux dak. Ma jimpurtax, nieħu r-responsabbiltà kollha jien. Il-wegħda, issa jekk ma għamilthiex, tajjeb? Veru, Don Berid? Mela robb dik. Kemm hu tajjeb balzmu! Għal trambiet bħal tiegħek ma ssib ibkiet dun Melid. Xi darba tini riċetta.
Issa korrejna Sor Roberta. Ir-riċetta tindifhem miegħi? Jiġifieri dun Bert ħfirtli hi? Ħfirtek Sor Roberta. Kellhom bżonn ermit imbiegħ kollha bħalek! U kellu bżonn kien hawn iżjed saċerdoti bħalek, Dun Benit. Sejrin aħna, Dun Benit.
Żomm daqsxejn. Ejjew nitlgħu. Oqgħod bella Serafina. Naf kemm għandek għargħab għalija, speċjalment int Sarafina. Imma jekk irna ninfirdu, ma ninfirdux bl-inkwiet. Int m'għandekx ħtija, Dun Benit. U nħossni ingrata meta naf kemm għamilt miegħi u ma' wliedi. L-ħtija kienet tiegħi biss. U lanqas int m'għandek ħtija. Naf. Żball ġenwin. Fhimt ħażin u sforz is-sinċerità tiegħek ġara dak li ġara. Isma' fuq kollox ma ġara xejn, tama! Ħeqq! U jien hawn ridt nibqa'. Mikiel talabni niżżewġu. May!
Mikiel tifel sew, taf. U ġej minn familja sew ukoll. u li tirraħal. Fuq Yusugov veru, imma għandu qalb tad-deheb. Mela ħa ddaħħal xi ħaġa jekk jiżżewġu int?
Mi kienu jien niġu sekondi kuġini. Ara kieku kemm nifraħ kieku kelli xi darba niġi nitħallat mal-familja tiegħek Dun Benit.